Egbe ya zã yi ke Tony gaɖo be yeaɖe yeƒe srɔ̃ aɖe akɔ fia mí. Egbe nye srɔ̃ɖeɖea alo meda ɖa ƒa? Alo menye nenemae? Ɛhɛɛ. Ta míanɔ nyɔnu sia yi ke ɖe ɖo le ba lalam o. Ee, neva ɖo koa. Ɛhɛɛ. Ah.

Be dzo veviwoe. Baba. Gãtɔ dzɔ. Be dzo veviwoe. Edu me le gɛ. Nka, hama gabi famu.

Ne kpɔ wa ɖi. Dedzo va ɖi. Ne kpɔ ba kudo efia so wa ɖi. Edi nye keke kpo gina ɖe dɔ. Dua efia so. Nya tutututu to ele nya mi via do. Bɔdzi ɖi. Wòlili. Ɖe ŋku ɖe akpa ma sia. Ɖe ŋku ɖe akpa ma. Ɖevi menɔ ame tsitsiwo ze detsize me kpɔ o. Ava kpɔ ŋku. Wome nu. Ekpɔ be na ɖi. Ɖe yi ŋutɔ nu mekpɔ o ɖi. Detsitsiɖe me. Mewɔ ɖa.

Ekpɔ gã me ne kpɔ mía. Ebɔbɔ eɖe eɖe fabia. Aha ebɔ. Ekpɔ ɖe magblɔ ɖe o. Ekpɔ efiavi nyɔnuvia ama kple ŋutsuvi ma kpɔ ɖevia eve katã.

Ŋkɔ ye ni sɔŋ woba ma wuli di ŋsu ne vɔ wotsɔ tite mi ni viwo ne wotsɔ la tite. Ekɔ ye kpamu ye ɛ ɖoɖo ye ima ɖe ɖoɖo nye ne nyi kple fia sɔ mi wɔ keke. Ekpɔ mi sɔ ne wògbɔn be ɛ ɛ etre me nye nye me ɖe sɔ ɛ efia sɔ ɖoɖo ana wo mi ɛ afɔ nɔ nye ma ɖoɖo ana wo ɛ.

Ke wònye be wò ŋutɔ mezu afɔ o, wòdi va wɔ eƒe ʋuʋu be esi meli na wò. Ɖo kɔ va alo ɖe zɔ va. Nye ŋutɔ mo mazɔ afi. Awo ma ɖu mɔ dzi katã va ɖo fia. Yi ka bla fo va va gbɔa. Hmm. Ege ɖe dzɔgbevɔ̃e me. Hafi va ƒo nu ɖe. Aƒenɔ ɖe. Enya yi ke mesea nyateƒe alo egbeƒomo ɖe. Tɔgbi yakame ya, nyemenya nya ka ye wogblɔ.

Mezi ɖoɖoe. Mezi ti asanu. Odunezi. Aƒetɔ Bejo. Ee, dɔgbi, dɔgbi. Bene me kɔ nye nusi ɖo ɖe adzi. Ene me ƒo nua. Fi mi aƒe le ya, tɔwɔ. Mm-hmm. Mm-hmm. Makɔ nuɖusinye ɖo ɖa dzi. Mabia wò nya. Enya yi ke nàɖo nua, eya na be maƒo nu. Ne meyɔ tɔgbe wo va nànya be yi megava le o. Anyi mo ɖe ti. Bejo. Bejo. Bejo.

Nyatɔe ya. Bawo bawo bawo. Gakea mabia mi biabia aɖe mana mi mɔnukpɔkpɔ elabena tso egbea dzia yanɔ do vlo leke va zi gbea megakpɔ mɔ anɔ ye dzi o. Esela esekpe ɖoɖo. Yanɔa.

Míakplɔ mía nɔ ƒo ɖoa ɖoa. Medi be ma se mia lɔ do. Ŋdɔ la na su ti. Wono. Medi be ma se mia lɔ gbe. Asi yɛ didi.

Avu be dzeanyi ma dzeanyia kpekpea vivi ɖa. Oo egba me ya va gbɔwò trɔ ya nye tɔ mɔ susu be me gbɔtɔ agble va le ti dam ne ɖevi yɔ kɔa evɔɛ ma vɛ se afɔ woe tsɔ kaba wɔ ya kpɔ. Ma kanɔ na hase. Ao kanɔ ma se la. Hahaha ne agbɔ na tsɔ agble via kɔa tia si hoho ya tia si hohui tɔ hohui be hohuia hohui tsitsia tso.

mi tɔ mɛnɛ ma ne me xɔ egba ɖe etia si wa va dzi le dzi wo wo xɔ tsi gbɔdɔ yi wo dzo yi vi ɖe ko nyɔmɛ nyɔmɛ ŋutsua be wo ɖe nyɔmɛ wo nyɔmɛ si asi koko ya ɖe kpo ɖe o eyi ɖe no o efia si ɖe kpe ma kpɔ ho la nu si o wo la xɔ mɛ tia va kɔ ɖe dzi o tso ne o kpɔ ŋke ɖe o na mi sɔ wa ɖe mi be dzi kakakaka edo dzi to na be na ɖe adɔ wa mɛ ne nyamɛ ma ɖe fi Kaka be wòaŋu anɔ ewɔe ye va gbɔnye le aƒeme nyi srɔ̃ɖe la kplɔ ebe dɔ srɔ̃vi mɔ le asi va va yɔ srɔ̃e to na srɔ̃nye bena ne na ne gbe gbɔ nam nyuie ɖe bena ne zo ble nye ye ŋgba va fiɔ ƒome va va ɖe fiɔa ya tu nu kpakple ma ne va tu kple ne nɔ nua godo va va tu kple. Eva hã gbɔwòa? Eva gbɔnye. Nɔ te efo srɔ̃nye da le ma me kple nua esrɔ̃ wo ekplɔ wo va ɖe afi. Hum. Nɔ me kple nɔa. Ŋutsu ma ɖe nu ko medza be alia ƒe ne agbe ta gbɔ kpɔ aku la. Enya yi dzɔa? Enye le aƒe me o yi tsɔ ya. Kpɔ be nyi tsɔ ma koe. Evɔa eha kple lɔ dzɔ lɔ le ko va aƒe me kpɔ. Wo va kpɔ amegã. Wo yɔ mi dogo le ƒome ko kpɔ le ke nyɔ ma be ya le tsi na ma. Wo va kɔ trɔ nye be godi ga ɖe nɔ na. Wo va kpɔ be nye siketi ye ma. Nye ma xɔ zipu ya o.

So, eyo, minɔ anyi fa. Amen. Yo, eyo, abe le mi ŋutɔ mi nya ɖaa, anɔ abe ƒe geɖewo ya, enyawo nɔ dukɔ ya me ku ɖe fiasã ya me ŋuti. Woƒo nu nye ŋuti gbogbo ɖe. Ne maha yi dzia, míaƒe hunɔgã ekpɔ nu gbogbo ɖewo va yi. Yo, gblɔ ne mi, gake Mawuwo mena wɔe be ne kɔm le edzi o. Va se ɖe ŋke yewo ŋutɔ yewo nɔ be egba be hafi woaɖu. Ko eɖe go nu gbogbo ɖewo va yi le do mise. Ke egba ne eƒe fiabubutɔ tɔgbi Festado gbãtɔa esrɔ̃ ɖeɖe wɔ ge. Ale be srɔ̃ɖeɖe ma ava dzi fifia dzi. Mawuawo bɔbɔ tu dua. Adzi edua ƒe ŋgɔgbe yia. Israel ƒe gɔmedze mee. Ɖe susu ma ta, míaƒe ŋunɔla akpɔ egbɔ be yewɔ srɔ̃ɖeɖe la ne tɔgbi Festado gbãtɔ nye gbedzi anyi. Ɖe wòle zi hafi be míalé ɔsɔfo gã aɖe ƒo nua? Medi be mada akpe manyagblɔ aɖe na dukɔwo katã, nenema dzidzɔmeviwo, fiaviwo, enudzɔlawo, sakplekeli, nyadɔtsɔlawo, ye vevietɔa na tsani gã somenu mi xe le ɣeyiɣi sesẽwo me. Wolɔ̃ be yeakɔ srɔ̃ sa vɔ ƒã be yeasukɔ nɔ Mìakɔ esɔ na tɔgbui Gustavo gbãtɔ ne woaɖe nelé eƒe dua megayi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ga menya nyuiɖe be fi he wole fia megadoe ɖe dzi. Ga tso ɖevia mezu makra.

Megade akpe na mi, eye medo gbe na anyinɔƒea zi ɖeka pɛ. Wogblɔna be nu kpɔe ta ameɖe medronɛ ɖa o, eye evitɔ ɖeke mate ŋu asɔ nu dzodzo ade alɔ me na via o. Yɔ be tɔgbuiwo trɔ trɔ alɔ ɖe nua ɖe go. Yo, sɔ ye dzia, abe ale yi mía katã mi mía na bibi aɖe va na anyi. Ame la ɖe fia. Tɔgbiwo me gblɔ mi ɖo. Yi wo zu be elɔ. Yi ni fuse ni be mi. Ye nya me kete bli gan. Ebli, eyo gan bli. Yɔ be gba ye le fia sɔ le asi de ne. Amewo wɔ bliblia gake womete kpɔ edziɖuɖu o. Gbegbe ko wokpɔ. Míayi edzi míasɔ sia sɔ na lɔ. Nenye be lɔ nyeteƒe be yeaɖe tɔgbia.

Etsi yi nana nyɔnu kple srɔ̃ ŋutsuwo kpɔna dzidzɔ. Etsi yi nana vi ye nye sia. Elɔn, tso ɖe wò afɔ dzi. Zɔ va ŋgɔ.

Dzɔgbɔ nyuiawo ƒe Mawu. Be ne nyi be le dzi me nyateƒe ŋdi be yeaɖe fia xɔ tsi sia nui eye nasɔ kpɔtɔea ne wò lɔlɔ̃tɔ.

Egbea meɖo ezi dzi metrɔ zu efia nyɔnu. Afi sia afi yi ke mato, afi yi ke nyemeli oa, ewɔe le teƒe nye. Ne tɔgbuiwo wole da asi ɖe edzi na mí o.

Ke ma, ne nya aɖe le tɔgbui si alo nya aɖe le dukɔa sia, nena míanya loo. Míakpɔ gbea na dukɔ me viwo kpa. Yo, me do maƒo nu ɖe dukɔ me viwo ŋu. Ye nye nu ka? Dzidzɔ sɔŋ woe le nyame dzi me. Ne dzi vi nayre evi ebe ame be tatu. Egbe nyenye ge ya. Hussein me vie lɔ egbe tɔ me ta to godoo. Yesu nyɔnu fia gã le zikpuia dzi. Ta nyɔnu yo gbete le ge mi zi wa wa wa wa. Ne nya dzi vi yo nya nu. Nyɔ me zu ma me na mi tɔ lo. Yo nya le gala wala dzi a. Nya ɖe gbɔgã la ƒe ɖe fiore. Yo wòtɔ be wòtɔ. Ɔnɔ be nyɔwo ni lo ɖuɖa fuma. Eja ɖe le asi wa. Anya mi fa. Yo. Eh, zi ɖeka ke ya megale akpe da na kɔmetɔ ɖesia ɖe. Ame sia ame kloe. Be ke be ɖuɖu ame nɔ kɔkɔe ɖo. Enyawo dzɔ. Enuwo yi gbe. Amewo hã yi gbe. Voa

Yi wo ya ma tɔn. O da kɔmu aglo ni ya ka ya ka ni be si a ke de ha. Ni e de mu ma. E de ha e de a ke de si.